Kono wacit kome i twong lobo ka mukene i lobo me Afghanistan ka ma jemo pa mon tye o matek tutwal dok madit i yo ngeyo lutino kwan ma anyira kiryimogi ki i univaciti pat i lobo me Afghanistan nyuto lobo me Arabu kombedi is on the spotlight kite in iwaco kede dong mukene lemwononi ni kanica waneno kany lamego acel ma kimako pien ni pe otweyo scarf ne maber oloko iye kany pe otweyo scarf ne maber abido omako kitero Iri i gine i police cell i nyongeyo cito to. Mon ma kono ocako jengo madit ni pingo ki bedo ka mako mon nyo ka tero mon marac weko mon bedo ka to. Man kubed ki ryemo lutino kwan ma anyira ki i university ni gudoke gang mon mukene tye i street kubedo ka timo demonstration nyo ka jemo pingo ki ryemo lutino kwan ma anyira. Administration wayi ni gitye temo timo ngi pungo syllabus manyen ma nongo olo olo Romo favoring lutino kwan me anyira wek odok cen ka kwan i University ki kit alubbe kede ki cik me Islam.
Ki wacci tic maber ma ki miti koro nen i timo kara acel ki lwak. Lawor wa loko kany wacci ni tic ka i miti koro nen, consultation moni ma ki lwongo ni consultation ni kadi ka i ti ka yubu syllabus kadi ka wa ti kato komedi ki tam Wan wabedo piny ki kiloko waci ni watam eni watam ni tiko man, jo moni ma ye ni gi ye, jo ma pe gi ye ni pe gi ye. Ento i lobo ma ki neno ni lutela tye ki kero madit tutwal, bedo calo directive, bedo calo dic ma ki co mere odiko acel ki waci ni lutino mon weng tin dong kwanwu pe ko dako dok ogang. A Wadok ka timo ngo? Ka calo i Uganda eni ma latic a dano obedo mere i Covid nino adii keken, dano weng ocito oyaco ni, Where is the future? Dano penyo ni anyimwa tye kwee? En oweko gi a gicako jemo, pien gin gineno ni ka ma otye ka cwalo wa iye ni oromo bed ni otye ka cwalo wa gang wa, ento gang wa is not the safest place. Emma, An aneno labol.

Ten thousand students, imagine how the teachers tye ka struggling me gwoko lutino enoni. Kun nongo lapwony acel acel literally ngeyo latin ki kite weng. Watch this boy tye kuman tye kuman tye kuman. Nongo tye ka monitoring ceng jwi ceng jwi. Ento in lanyodo ma nongo myero igwok latini ni ka kiwaco latini tye ki gin ma kuman he will change the soft spot touches ego ni nongo tye ka balo lutino. Oweko lutino anyira eni ma gitye jemo kome eni pe gitye ka jemo ni pien pe gimito dok gang. Giromo dok gang pien bene gitye dok ganggi. Mm. Ento kiwaco ni gang mo watye cero iye ni watye cero ka timo ngo? We need to be in school to study. Dok lok ocakke ki kweyo ni wan dok myero gicwal wa ogang. Wacwal wa gang. Pe ngo, ocakke ki nining? So, jemo ma gitye jemo ni gitye ka fighting for their rights. Mm. One, me nyuto ni gin gitye ki twero me demanding for what is rightfully on their side. ni wan waromo cito gang ento waniang ni cito gang is not the solution. Ki me aryo kano lok mo tye nongo you should have told us, consult, we have the girls unit, we have konte girls kono gin ango ni ki bedo piny ki loko. Anyira keken aye pe ki cwalo gi gang ba, awobi pe ki cwalo gi. Ki dong me aryo policy wu tye ni ngo? Omiti mon okwan kanya mon nongo pe okwan? Ka mon nongo pe okwano wan nongo wacung kwe? Where is the position of the women? So question is about. An ki tye waci ni lok eni jami eni weng ocakke iyo nge Taliban.

Kit ma yako wabedo kwede ki konygi ki ngo ki ngo gi ni. So for me Taliban in kit wa kombeddi ma abedo eni my reasoning and my understanding of Taliban aneno gi me calo dul adwi pe bor ki moni me i South Africa ma gukwalo lutino anyira ni kono South Africa kede Nigeria. Nigeria ni ma gukwalo lutino anyira Boko Haram. Boko Haram